Azul fell-awen ay igad aɣ-yettabaɛen, ay igad aɣ-iḥemden, ass-agi-ni bɣiɣ kan ad s-d-rreɣ s ddqrar, s ǧǧawed, i winna neɣ i tinna i d-yennan akkenni, Zzenzeɣ ad xeḍreɣ tebḥirt-iw. Ẓriɣ tɛeǧǧben akk tqecwalt-nni. Ẓriɣ a wetma neɣ a gma, ẓriɣ ara d ma d argaz neɣ d tameṭṭut, axaṭer kul yiwen amek yesrusuy iman-is i TikTok, D lḥeqq-nwen. Ah, bɣa kan a m-id-iniɣ neɣ a k-id-iniɣ, ah, ceyɛut-d ar Privi, ar wergaz-iw, ah, siwzewt-as-id neɣ ceyɛut-as-id a message s limero-nwen, ah, siwzewt-as-id neɣ awen-in-ifk limero n tilifun-inu, as-g ur xdimeɣ ara, neɣ ur yexdim ara wergaz-iw, Aruḥut-d ad tagut ad txudra s tferḥeḍ akk d s tferḥeḍ ameqqran. Ass-agi-ni ad wen-id-iniɣ d acu i yi-yeḍran af imi ruḥeɣ ad zziǧwaɣ ayefki asmi lliɣ di tmurt. Tebɛut-iyi-d. Ihi ruḥeɣ ɣer bab n tḥanut, nniɣ-as a gma ma ulac uɣilif ad k-id-awiɣ ayefki n ccenin ad ɣ-d-tjaǧaweḍ. Yenna-d ulac uɣilif. Bḍan-d mcawaṛa ɣer twacult-iw, nnan-d yerbeḥ. Mi kkreɣ-d ṣṣbeḥ, nekkni d tafsut iɛumu yefki Allah ibarik. Snat testan, deg-s i netteẓẓeg-d aṭas, deg-s i xeddmeɣ afermaj, xeddmeɣ-d deg-s lyaɛut, nxeddem-d deg-s d ikkits, d iɣi, d udi, d tikdilt, nxeddem yis-s, nesserkam deg-s acekwaḍ. Mi ara k-d-iruḥ akkagi inebgi, xas ur tesɛiḍ ara ttqut ad terreḍ tamermiṭ n ucebbaḍ, ad terreḍ tamermiṭ n uyefki s tebṛiḍ i ucebbaḍ neɣ i tberkukist. Nekkni d axxam n ifellaḥen. Kkreɣ-d ṣṣbeḥ nadi snat xir uzehna, ččureɣ-d sin ibettiyen, ɛeddaɣ sɛerḍeɣ-d uqbez ad nawi ɣer tḥanut. Ilaq ad tesɛerḍeḍ ayefki ur yexṣir ara axaṭer aṭas i yellan lɣaci ḥemdent-t swen-d cennun. d azegzaw. Akken ɛeddaɣ sɛerḍeɣ-t, yexṣer. Azekka-nni kifkif, telt-iyi, poussé, ala sseɛraḍeɣ ayefki-nni, yexṣer. Yeqdem tbuducin. Nniɣ-as, a Sidi Rebbi, err-d ayefki akken yella, nniɣ-as, uyekti bera ad neǧǧiǧew, tamɣart-iw yettɛemmer-it jjiǧ uyefki, Nniɣ-as err-it-id akken yella, nniɣ-as dayen, ass-agi nniɣ-as ur nettɛawad ara, ur ttɛawadeɣ ara k-d-iniɣ ad ǧǧiǧbeɣ. Yecba ya Ṛebbi urawen aɣ-zzmen idrimen. Amek i xedmeɣ, ssawḍeɣ i bab tḥanut nniɣ-as dayen ur ttawiɣ ara ayefki, ceyyeɛ-ak akk anda i lumuḍ-im, nniɣ-as ad ṛuḥem ad tawim ayefki, iɣi, udi. Ttṛuḥun ttawin ass s wass. Aṛebbi ssmaḥ, d awezg kan i t-id-iwwin.

ur tenneznuzuy ara. Adɣa netta, ha-tt-a n teqsiḍt i yeḍran, ay at Sem Ḥmed, seg inexmawen i tavidyut akkagini, s llebsa n temdint akken qqaren-d temɣarin, axaṭer akkagi ttruḥuɣ ma sɛiɣ a la prefecture neɣ ma sɛiɣ rendez-vous a la banque neɣ ma sɛiɣ ad ruḥeɣ akkagini a lḥaǧa, ha-t-ah, bɣiɣ kan a wen-id-iniɣ tameṭṭut taqbaylit, arut-tt ar testay. neɣ ar izemren, neɣ lexzawi, neɣ anda i wen-yeɛǧeb arut-tt, yerna ad tsellek akk iman-is, arut-tt ar Fransa neɣ ar Pari, akk akk anda i wen-yeɛǧeb. Taqbaylit taḥuṛṛit, a ɣ-yeḥreẓ Sidi Ṛebbi ameɛzuz, ass-agi-ni a ken-ǧǧeɣ i zehna wettxiṛ, ar timlilit n ccallah.